Tin khan ka sawi hmai a, cottage hman manah hi AC room hi zan khatah darkar sawmhnih pali, twenty four hour, dar dar sawm pahnih thu a tuk dar sawm pahnih thleng kha eh sang thum a ni a. AC awm lohna room hi sang hnih zanga zan khat a. amc eco park nature park kan tih mai a nuam khawp mai tunah hian restaurant atangin a thla kan han la mek a ni hei nuam tak a ni dai nuam hle chuan heng lai te pawh hian ahh tui chenna tur nuam tak tak te pawh a la awm dawn a hei. Heng building kan hmuh ah te pawh hian ahh duh tan a riah theih a riah man te pawh kan rawn ti lang dawn a ni a nuam khawp mai hei awle chibai ula hei tunah hian Aizawl zo nuam veng ah kan awm a ahh thlan mual bul vel khan in ka hria ka chiang lutuk lawk khi khi ahh sawtah zo nuam petrol pump -- Chhuah pheina kawng a nia chu tunah hian AMC Eco Park gate kiangah kan awm a New Capital lam atang te pawn a kal thei a Ebenezer Hospital atang te pawn a phei thei a ni vawiiniah hian hei a gate luhna bulah hian ah security awmna te an lo siam hei tlan luh thlana kawng nuam deuh mai a lo awm hun mai a. Chuan amc eco park hi ah riah theihna in eng emaw zat awm a a duh tan a riah theih a ac leh ac lo te pawh a awm a chutiang chuan helai park hi eco park hming vua nia tin tam tak phei chuan nature park tih te pawn ah an sawi a restaurant nuam tak awm a chaw te pawh a lam thei a tin-- eitur tui hnai tak tak a awm bawk a chuan ka sawi tawh ang khan a bul velah hian ah ngaw dai nuam em em mai hian a chuk tawh a tiang khan ah a dai sawng sawng mai ni tunah pawh hian nipui may ni sawmhnih hnu lama kal kan ni a ah a dai a daih nawm zia mai chu rannung leh khatiang awm bawk si lo a. A fresh em em mai bawk a sawng lai vel te chu hmuh ah a nuam khawp mai tunah hian thereng te an hram chiah chiah mai a he lam sir ah te pawh hian kan han kal pheng a hei tiang hian ngaw dai in a chhuk duah a ni chuan vawiin leh hian helai mai ni lo a thlang lamah pawh khuan nakin ah-- ah an siam mup mup a tui chenna tur ah wave pool kan tih ang chi te pawh kha an siam mup mup mai a nu nau chhungkua te pawn helai hmun ah hian len luh theih dawn a ni tunah hian a hriah theih a a duh tan sawi ang khan em ah ac leh ac lo awm a. Chutiang chuan mi tam takin helai hmunah hian an va intihlim thin a ni. Sawiṭawng khan hei a thlang lamah hian tunah hian an la buaipui mek a, mistiri te engineer te an khawih ni tur a ni. Khu wave pool chenna nuam tak mai naupang leh puitling chenna tur an siam mek bawk a ni. Eng pawh a ni sela helai enkawltu ti mai ang emc ward ṭhi aṭangin Pu Vanlalfaka, Pu Faka, te pawh kan han kawm ang a vawiinah hian mc member tam tak ahh zpm atangin mi sawm pasarih ngawt an lo kal a ka sawi ang khan helai vawngtu enkawl tu department changtu pu faka ka han kawm ang engtin nge mipui ten helai tlawh duh te tan riak duh te tan pawh a niang chu tin nakinah mipui ten engtin nge kan tlawh thei ang tih te pawh a niang a beng var thlak tak kan ngaithla dawn a ni tunah hian-- Kan Mayor hoin, AMC Mayor hoin thla ngawng takin kan awm a ni. Thlir ang aw.
The Wellness Industry chuan Mizoram leilung mil tur kawt zawl in leh vel bakah kawngpui atan pawh a hman mi interlock paver tha leh tlo tur an siam chhuak reng a, mi an achang hria leh thil to chuang si lo ngaina turten an intih hmuh mek zel a ni. Heng interlock te hi fur atan a tha a. Thal khawkhuh tan a tha leh zel a ni. A mawi bakah inleh vel hmunhma kawngpui cheina tan tha leh rin tlak a ni a. Biakin, picnic spot, public place, private building a lian a teh bakah mi hriathlawh tak tak inleh lo te pawh an lo khawihsak tawh a. An hna hi a bul tan three D design atanga finishing thlengin an khawihsak thei a ni. An product bikah hian five years thleng guarantee an pe lawih bawk a ni. Develance Industry.
Aw eco park chhungah kan han tla lut a, hei tunah hian thlang lampangah khuan tui chen theihna te an siam mup mup mai an zo tep tawh niin kan hria. Helai zawlah hian motor eng emaw zat a park thei a hei. Khula khuan duh chuan emergency deuh ei tur phur te pawh aniang chuan tlan thla thei a. Vawinia pawhin car eng emaw zat an tlan thla a, chuan Aizawl khawpui ah a lang chiang ang reng khawp mai a, ah a nuam khawp mai a, thing hring-- Dai tak takin a hual vel a, khu lai khu ka suan khan picnic spot bawr vel tak tak chu a ni. A sirah te hei kan hmuh ang hian thing ah mawi tak tak pangpar tam tak a awm a, khi lampang khi kan rawn tlanthlakna kawng kha. a ni. He bill par te awm a ti khan aah Japan zawngṭah kan tih mai te a an lo sup sup mai vawinia pawh hian chuan saw lampang saw aah riah theihna pan theihna a ni a. Kan han pheng a aah a nawm tur zia restaurant ah te kan leng dawn ni chuan hei-- Zanah te chuan an ti eng ve ṭhin ni tur a ni. Ka sawi ang khan helai kan Aizawl khawpui chhungah ngei mai hetiang park nuam lutuk mai nature park an ti mai a ṭhenin amc eco park mahni sela nature park tih te pawn a helaiah hian ahh a duh khawp lo deuh chuan an sawi ka tih na ni chu a nuam tak a ni kan phei zel ang a saw lah sawn saw riah theihna in a lo awm phei thliau mai a. In engzah chiah nge pawh ka hrechiang lutuk lo va, Nakina te pawh ka siam khan helai enkawltu amc, AMC, Pu Faka te pawh kan kawm dawn kan tih kha kan han phei zel ang a, in te chu a mawiin a fresh hlawm khawp mai a, AC te AC lo te hei helaiah hian inthiarna a vantlang inthiarna tiang te pawh kha awm a ni. saw lai kan hmuh saw restaurant dai nuam zet mai chu nia vawinia kan han bel chiang dawn ni e a nuam khawp mai aw tunah hian mc an call mek a zo nuam a eco park ah kan awm a chuan hemi changtu hi pu faka kuat a thi a mi nia pu fak-- Ih hmasa an chibai le. Chibai le. Haw. Chuanin ih i ward number leh i ward veng awm te kha hmel hrilh leh sak thêm le. Ward number hi ward number three an ti a. Laipuitlang Ramhlun North Ramhlun Venglai Ramhlun Vengthar Sport Complex veng a a ni. Tunah hian amc ah pawh hian hei eng nge executive member i ni a tirh aw. Aw. Chuanin ih. property tax a ni ta a collection of rent ret tih bawr vel a kha leh ihh hei maintenance of assets heng enkawl vel hi a ni amc assets enkawl
chuanin nge pu fak ihh hei ihh amc sum hnar ber chu property tax a ni a tichuanin hemi ah hianin-- Eng nge IMC tuna IMC tha zawk kan dinna turah hianin i target te hi i kan nei em? Khang Teng Hawi i zawnga IMC tha zawk dinna tur hian Aizawl khawpui chhungah Khang Teng Hawi zawng a properties a hi tha zawka kan hman theih na tur ang zawng te pawn a ning chu khati zawng ang kha nangmahna i lo mizawn ang chi te pawh kha sawi rem ta sela. Umm nia a dik khawp mai. IMC hian source of fund. A hi fifteen finance commission leh state grant bakah hi chuan kan main source a hi chu property tax a ni ta a property tax a hi tunah hian kan collection a hi ah a sang chho ve mek zel a san pawh tin mipui hian eh kan hmanna tura that hi chuan chhiah pek a a man pek hi kan hreh miah lo mai a chuvang chuan tunah hian kan hman that phawt hi chuan. Hei aia tha zawk hian chhiah eh kan collect that theih ka ring a, tichuan assessment hi tun aia uluk zawkin ti ta ila tin mipui ka inzir tir zel anga tah chuan mipui hian neitu rilru tak takin tuna hian eh chhiah an pe than niin kan hria a chu chu a ropui lai tak. chu ania tin mizo te hi kan sual lo a kan fel khawp mai a ah neitu nih na thinlung nen hi chuan engkim tha takin a kal theih ka ring a kan hman na erawh hi chu a tha tur a ni kohhran pawh thawhlawm te pathian ram kan pek tha taka kan pek na chhan a hi chu kohhran in a kan sum hman na hi mipui an la lungawi hrih vang ania chutiang chiah chuan Kan hmanna, kan hman chhuah lehna mipui an lungawi hi chuan hei aia tam khawn theih a inbeihsei awm a, chu tur chuan assessment uluk zawk ila tin ah a to tur mual lai te deuh te pawh awmin kan hria a, a tlem deuh mual lai te pawh awmin kan hria a, chu erawh chu uluk zawkin kan la bih anga kan la hliar anga tha tak chuan a tih theih kan beisei. Hemi property tax kan hmana bik a hi. A mipui eeh nawlpui na hetia kan hmuh theih tur hian transparency a kha eng ti nge kha lai kha kalpui ih in tum nge kha lai kha ih a rem chang ṭuh lo ti lai te kha. A rem chang e, a transparent ngei ngei tur a nia. Tin, a hmangtu tena aah a reltu tena mahni duh dan dan ni lo. Mipui ina ṭul leh pawimawh, public utilities, ah mipui tana tangkai ngei tura hman dan ka in zirtir a ngai mamawh lem lo sum siam na tur ang mai mai a kan hman hian a petu rilru a na a chuvang chuan a petu te na lungawi taka an pek zel theih na turin a hman na te pawh hi fimkhur leh zual a ngai in kan hria a chu chu. Ka ngaihdan deuh a ni e. A ni leh chuan hei pu fak helaiah hian ih mi tam tak chu kan lo hre lo mai thei eco park hi mcn call a lo nian nuam khawp mai hei bul va hi nature a adam thlak em em mai in dai sawng sawng mai a hei hi tunah hian mipui ten tunlai hian a tlawh reng thei ang tih te a tlawh man zat te. tin hei in ah cottage luam man ah riah man te pawh awm tur ang ngai la khang te kha i sawi mai thei mai hman tha thin hei khan ti dawn tan chauh a nia chip chiar tak chuan engmah kha sawi thei mai lo in ka ring a mahra chu kan sawi hmasak duh chu hetiang hmun remchang leh tha tak mai Aizawl khaw chhung ti mai lah ah heng ang hmun tha tak mai IMC in a lo nei hi a lawmawm ka ti khawp mai a. Tin, tunlai thalai leh kan nung nun dan hian a mamawh ve tawh a, kan thalai te mamawh te, kan ram mamawh pu hrukna tur atana hetiang ang hmun remchang tha tak mai kan lo nei hi a lawmawm kan ti phawt duh a. Tichuan. Chumi piah lamah chuan hei ni pawh hian ka a hmun hma kha han nei ve tawr a, a construction te kha han ti mawlh mawlh a, amaherawhchu chu a enkawl zui tak tak a kha IMC staff tena enkawl zui mai thei a ni lo va, mi an rent out tir ta a, tah chuan. Tunah hian nature cottage ho in hemi a cottage chinah hi eh an chhang a tender an chhang a tichuan thlatin cheng sing ruk eh pek a in an chhang a chu chu cottage panga a ni a saw lai sawn kan rin ei leh in han tih mai theih tur tha tak a han siam bawk a maherawhchu tunah hian-- Kei pawhin ka lo hre ngai lova, mipui pawhin an hriat ngai ka ring lova, kan la ti lar tawk lo niin ka hria a. Chu chu mi hman duh tak tur leh remchang tak mai Aizawl khawlaili fianrial si hmun fianrial leh ual ual au tha tak mai lawih si hnai te biru tha ang reng tak kan lo nei hi a lawm awm a. Mipui ten kan hriat hi chuan kan hmang tangkai duh viau in kan ring a hei nu hei nei thar. nupa tuak thar tan te pawh tin a hmun hma hi a natural beauty a hi hei green park a ni nghal ringawt a chuvang chuan a mual a nuam sia thing leh ah thingkung te la tha em em a a hmun rem bawk sia kan hre fuh lo mai mai a ni deuh em aw ka ti a. tuna kan hmuh hian rilruah ngaihtuahna tam tak a awm a ni pu fak i helai hian in helai tlawh duhte tan hian in chaw ei duhta se chawlai restaurant pangngai zet mai awm ah sawn chaw te a order thiam tin ei chau te rice te pawh awm tur a ngai ila tisaw sawn nitin an hawng em tin a thlang lamah khuan naupang leh puitling te tan pawh a ni ang chu nu nau te tan tui chenna tur kha te te pawh a insiam ve em siam a swimming pool an siam a chawlai sawn. Saw saw tuna sawn chei that mek a ni a, an ni nature cottage ho ho tho hian an chhang a, saw saw ih swimming pool te saw hman theih tak tak hunah chuan a rak viau chuan ka ring a, nichin khan ka sawi hmai a cottage hman manah hi AC room hi zan khatah darkar sawmhnih pali twenty four hour dar dar sawm pahnih thu a tuk dar sawm pahnih thleng kha eh sang thum a ni a. AC awm loh na room hi Sanghnih zanga zan khat ah ani a chu chu hei hi an la hmang lar tawk lo a an la thuam that tawk loh vang te pawh ani mai thei a leh mi ten a kan hriat tawk loh vang saw lai sawn ei leh in chaw te pawh a lam ve thei a ei leh in hetia-- Heng a ka han kalh a kan mamawh zual pui a hi chu e a tih theih mai hmel. Chuan pafak an teh tlawn ni awm em a khar chumi ni chauh nan hawng tiang reng te awm em nge? A awm hran lem lo helai hi a mamawh tena an duh hunah zu buk a zu kal mai thei a ni aw.
Khalaia kha i a mipui nawlpui Pathian ni tlai vela a thalai te han len na tan ṭeuh pawha. e remchang tak te pawh kha a ni ta, helai hi e a nawlpui kha a tlawt theih thin a ni ta tiraw? Aw, a hmangtu chauh mipui nawlpui ina tlawh huai huai a tia en tur ang chi hi chu la ni chiah lo a, cottage hmangtu te tih a nia. Tichuan khalai te kha han chhunzawm hlek ila mina tlawh hrim hrim tur atanah te mina an hun awl. an summer an vacation zuk hman duh nana te leh han tlawh hrim hrim chhungkua ang pawh a tlawh hrim hrim theih tura ruahman theih chu ni se a tha khawpin ka hria a tin hei thing eh thing ngaw te la tha em em a hmun hma te a tha a natural beauty ti mai la a nih ang ang hian ti danglam lutuk lovin entir nan zipline te pawh han siam ta ila maw tin tent -- han puan in han kaihna tur hmun te pawh han ti rem deuh ila hmun hnih hmun tum ah te cottage a riak duh chiah lo heng ngaw kar a ih han riak a zan hun emaw han hmang ve duh hrim hrim adventure ang zawng te pawh in hman tlak niin ka hria ram a zau a a tha khawp mai a hei hi develop ila. Chei ila, mahse a natural beauty ka han tih tak henga thing leh mau hruat zawng ni loin a ni ang anga helaia ngaw karah tunlai thalai ten ngaw kan hmu khat tawh a, ram hnuai kan hmu khat tawh a, ram kalna atana pawh chutih hunah chuan chung chu develop thei lang chuan a tlawh man hrim hrim, a luh man hrim hrim, vantlang mipuiin a luh a. zu en theih tur pawha han ti a chu hei zip line te han siam a a pipu han uai na tur ang chi te ram hnuai ram kal ang hrim a kan naupang zawk te nah an khawsak theih na tur ang hian a develop thei in ka hria a chu tur chuan a ram a zau tawk a a hmun hma a tha a chu chu tih theih tak tur niin ka hria sum hmuh na hnar tur niin ka hria. He hei sawi tur tam tak a awm ka ring a ih hei lo pawn chang tlung zel tura ka ngai a tin nan ih tui luang lai sangha hmuh nawm tak tak te pawh la siam an la tum niin ka hria khatiang khan mipui te pawn helai zo nuam mai zo khawpui ah bathlar ang ti meng khawpui chhung mah nise hei a fian rial ru ka sawi na chuan chu khawpui chhung hnai te motor kal pawn petrol tam tak siam ngai lo a ni tiang hmun remchang te an lo nei a.

Quality Ṭha Ṭhi ho phone khawmna hmunpui Lenin Street, Tuivamit leh Chanmari ramhlun road te hi i lo hre ve tawh ngai em? Thawmhnam an tlawm mawi bawk si. Ngaihnatute tana panman hla tak an ni. Nula tlangval naupang a hmepa pi leh pute mamawh tur thlengin mutbu lam chenin kan sawi kim vek seng lo, han pan ve chat mai la, inchhir loh ngei kan ring tlat a ni. Hei bakah hian Lenis Enterprise Hardware mamawhtute tan panchhan tlak Bungrua leh mamawh chi hrang hrang a awm bawk e. Rawng i duh ang colour an siam sak thei bawk che in Dulex Paint authorised dealer an ni a, Dana Roof pawh authorised dealer an ni bawk.